emotions toda kuti unyatsotaure eh, vanhu vakubatsire eh, vanhu vanyatsonzwisise nyaya yako vanhu vakubatsire so can you try by all means sachem can you try by all means kuti unyatsotsanangure eh, zvakaitika usingashandise ma
mugore ra 2017 ndaiita zvekuchinja mari mumarondera parengi yeharare pamatoireti apo saka ndaive nemukomana wandaidanana naye wandaifambidzana naye munguva iyoyo saka dzimwe dzenguva ndaiti kana zvinhu zvaoma ndo wandaienda ombonondipawo mari ndomboitenderedza tenderedza ndozomudzosera asi pamwe pachina aitoramba futi kuti ndimudzosere achindijega jega saka akazosvika nguva yekuti uri kuda mari vana muti ee ndikuda mari akanditi asi kana wati ndakuperekedza kunhu kunoita kuti uite mari kunoda munhu ane hana ndobva auya akasvika pamba ndofunga kuma5 kwabva tapinda muroad takaenda nekwamutoko tikasvika kunyamapanda bva takrosa bhodha tobva taenda ndayebva azondiudza kuti kuno kwatiri kunonzi kutete tasienda kuya kuya takaenda pamwe pamba pamba patikaenda apa paiita kunge pamba pasingagari vanhu because pamba pakangovakwawo zvimwe zviya zviya zvekuti kunge pakavakwa tingati madumba saka tasvika pamba paipai tiri kunze kweyadi kwabva kwaita voice rakataura asi rakataura nechimoskeni ndakazoona umwe wangu wakunditi zviri kureva kuti ngatibvisei bhutsu ndopatakatabvisa bhutsu vatadzisiya kunze kweyadi saka iye akabva handiti zviri kunzi ngatipinde hedumba asi tiri kufanira kupinda nekumashure takatarisa kwatakabva topinda pinda nekumashure tasvika bva tagara tasvika tagara mudhara uye anga arimo akabva ataura futi nechirudzi but chirudzi chake chaakataura uye akabva andiudza zvekureva kuti ari kutivhunza ari kukuvhunza kuti uri kuda mari here kwabva ndati ee mari ndikuida ndobva ndanzi orit ndine zvinhu zvangu zvandichakupai zvinhu zvandichakupai izvi nda kuti muzvishandise nemazvo asi kana ndakupai zvinhu izvi mukange makubva pano muchidzokera kwamaunogara musataure nenyaya yepano kana yezvinhu zvese zvaitika pano munofambawo muchitaura dzimwe nyaya kusvika madzokera saka ndanga ndapiwa kamwe kanhu kaita kunge kamuchinjikwa so kakari kemiti yakavezwa vezwa kari kamuchinjikwa asi pakati pako apo kanga ine mabids kaine zvituma zvuma mamwe mabids anga ine black red imwe akaita kunge kasilver takangofamba road yese tichitaurawo nyaya dzimwewo dzimwewo asi ndandine kamwe kahepi kanga ri extra kekufarira mari komunebva anditi uite nemazvo zvese zvataura because takanga tanzi takanga tanzi Usiku kuma 10 ndinofanira kuenda pamakuwa. Makuwa andisingaziva asiri hama dzangu pasina kana wandoziva ipapo. Ndoenda neka 10 cents. Ma 10 cents twakudhara two brown tatu. Ndonoisa kamushonga keke pamusoro pe 10 cents. Ndotenderedza ne nehupfu. ndotaura zvandikuda saka usiku hwacho neihwohwo kudza kuma 10 11 ndandapinda muroad ndobva ndaienda kumakuva ndakaenda kumakuva ekuzasi uko kwameki uko ndokwandakaienda kumakuva kwacho ndasvika ndakatoswa nopfugama pakati pakati pemakuva kwabva ndaisa ten cents mukomana ye ndiye akandiperekedza asi akasara kure nokuti kwangu kwadoka akasara kuroad haana kusvika pamakuva pacho pandaiitira kwabva ndaisa ten cents pasi ndobva ndaisa kamuchinjikwa kaya kapamusoro bva ndatenderedza neupfu tenderedza neupfu bva ndataura mashoko andakanzi taure nekuti ndakanzi unosvika wosikowombera woti pamusoroi ndauya kuzotsvagawo wekushanda naye ndauya kuzotsvaga anenge achindishavira achinditsvagira mari ndobva ndaombera ndobva ndasiya ipapo ndozvandakabva ndangoita ndobva tadzokera kumba tadzokera kumba tikantomukira futi makusenseni vanhu vese vasati vamuka ndonotora futi kanhu kangu ikako komana yakatondifonera futi kuma 3 ma 3 4 achinditi hande ndikuperekedza uchinotora chi eh, mushonga wako kwabva andiperekedza vandasvika paipai ndasvika vandasvikowombera ndichiti ndauya kuzokutora kuti ndinokupa pekugara pauchange uchigara uchindishavira chinditsvagira mari ndobva ndaombera ndatora kamushonga kaikai kwakubva ndadzokera mumota ndobva tadzokera kumba tadzokera kumba ndakasvika futi ndikazoita zvandakandiita ndikazotora mbiya yangu yemuti yayi kwakubva ndaisa hupfu pasi ndobva ndaisa kamuti kaikai pamusoro ndobva ndatanga kutaura ndatanga kutaura ndichiti pano ndipo pamusha pako Ndopauchagara uchindishavira asi ndinoda kuti uchindiudza zvaunoda kuti ndikuitirewo ndisakukanganisirewo tigarisane zvakanaka ndobva ndaombera bva ndatobvisa yangu plate yanga isisina basa ndobva ndakaisa pasi pemetres kwabva ndarara manheru ndakarara ndakabva ndarota ndichinzi mari yauchamuka iripo mari iyoyo unofanira kuidya neone day hauna chinhu chinobatika chaunofanira kubata ndeye kudya chete vandapepuka makuseni acho kwayedza ndakatomuka ndataza pasi pemetresi yangu vandatoona paine mari ndakaona paine mari yanga iripo pamba ine 5000 yanga iripo kwabva ndamuka ndaitofanira kukasika kubuda ka kuti mari yaiperi mandatosiya vana vangu ndakugadzirira gadzirira chikafu ndakatanga kuenda pamashops epadombotomo yanga iri saturday pandatanga kutenga doro chitengera munhu wese ari mubawo ndangosvika kuti andikuda kutengera munhu wese ari muno mudoro pandatenga ndakatenga doro racho rapera apa mari ndaa ndichiri nayo ndobva ndatoona kuti panapa ndikaita zvekutamba mari yacho naiperi ndopandakabva ndaronga rwendo rwekuenda kuharare kuenda kuharare kwandakaita ndakatoita zvekuhaya tax yekuenda nayo kuharare mota yebva yanditakura bva yanondisiya ndakasikuenda pane bhawa rimwe nonzi ndichisvika ndakasvika pakazara futi nekuti pamba ine tumashoshoto vanhu tiripo pandangosvika vanhu ndati kune musikana anga ari mukati aitengesa ndamubvunza ndikati doro rekesera uinaro riri mumafiriji nerisiri mumafiriji zvese ndikuda kungoda kungoblessa vanhu vari panapa because apa ndipana pari kunakidza ndere mari musikana yabva andiudza ndonga doro rese rari mumeme rakanzi 2500 exactly 5 minutes to, to 12 ndobva ndakaona kuti zvoshiwa mari iye handisase handisisina saka ndakatanga ndava ndapinda muroad ndichidzokera kumarondera nekuti ndasingatenderi kurara ndisiri pamba andadzokera kumarondera ndisvika kumarondera ndichibva ndibva ndarara ndakarara kudaro ndo pandakarota ndichinzi izvezvi izvi ndakukupa mari asi mari yandakukupa yakawanda ende mari iyi unofanira kutenga zvaunoda zvine musoro ndarara kuchiedza makuseni ndakanotarisa pasi pemetres yangu ndikaona pasi pemetres yangu paine mari yanga iripo mari yanga iripo yaitosvika zvekuma 30 40000 ndobva ndamuka makuseni bva ndatora mari iyayo ndatora mari ndofunga ndakatobuda nevana vangu buda nevana vangu bva ndati achekutanga ndoda unotenga mota ndochinhu chekutanga andatsvaga umwe makanika pane umwe makanika wandaitambawo naye wandaenda naye kuharare ndobva anondisarudzira benz ngeri big bag ndatenga kudaro bva ndadzoka mutown bva ndasikuonana neumwe munhu ane ane mabuilding building anorendesa ndikati andikuda pekuisa botiki yangu kwabva ndapawana pekuisa hembe saka kuswera mangwana acho ndandatokwira ndege vandaenda kudubai mandanohodha ndadzoka nazvo business rangu rakatanga kufamba zvakanaka 2018 2018 apakati ah, mwana wangu akatanga kungorwara wekutanga wacho anga aine anga aine 10 years akatanga kungorwara zvimwe zvandisinganzwisisiki achingogwina gwina achidonha masiriri achiita sei sei zvinhu zvai zvandisinganzwisisa hana kumbotora nguva mwana obva afa mwana uye afa vanda taenda unomuviga taenda unomuviga manheru patakadzoka ndadzoka kumba kwangu vanhu vanhu vatoparara ndakaona mumba mangu muine hari yange yakazara ropa hari yange yakazara ropa vandambovhunduka pekutanga semunhu aidawo mari aida kuti zvinhu zvake zviite ndaa ndangodzikamisa hana yangu vandagara vandagara saka ndakabva ndazoti rimwe zuva ndakarara kwabva ndanzi zvoni iwewe wakufanira kuita mhiko yekurara nevarume vakawanda pazuva varume vakawanda ivavo kurara kwaunenge waita navo ndokukuuya kwemari yako asi unofanira kutagetawo vanhu vanenge vanoratidzawo kuti vanenge vane mari ndokutowandawo kunenge uchiita mari yako nditanga kurarama upenyu ihoho hwokuti pazuva ndeginotoda ndarara nevarume five four kana five 4 kana 5 pazuva zvinhu zvichiendeka zvinhu zvichifamba zvichifamba ngati 2018 2019 ndanoenda kunohota ndanoenda kuzambia ndatomuroad kudzoka ndatoti darika ibhodha nandafonerwa nemunin'ina wamama wangu munin'ina wamama wangu uye anogara kwamutare ndiye akabva andifonera achindi iwe tiri kutiraya foni yako foni yako yange isiri kuita pese apainda ndikati andandabuda inga ndakataurisa yandataura kumba wani kuti ndiri kuenda kunohodha zvikanzi mama wako washaya unoziva ndakanzwa mudumbu nzwa kupera pawa kuti mai vangu kana vashaya nokuti ndokwandaimbopota ndichisiya mwana wangu kana ndichibuda ndakatanga kunzwa zvimwe zvinhu zvisingaiti ndakafamba nova ndauya ndisvika mumarondera ndisvika mumarondera ndichitora mota yangu ndichingosiya staff yangu kushopu vandavhara ndobva ndaenda kukumba andatosvika pavanhu vatoungana andatenga chikafu chese chaidiwa panhamo zvese zvese zvaidiwa hama dzaida unotorwa vatachema mama mama vachivigwa vanhu vachiparara chidzokera kumba chidzokera kumba ndakasvika hari iya yazara futi ropa bcoz yanga yaguzazizasi svika hari iya yazara ndopandakatanga kunzwa hana yangu kurova kuti saka ini ndindauraisa mai vangu kai ndonzwa kuti hana yangu yekurova ndandisisina kugarisika zvakanaka ndobva ndatanga kugara zvangu pamba paye but pfungwa dzangu dzanga dzidzani kamwe kakubatikana kekuti ndeti ndikazvifunga kuti ndaurayisa mai vangu ndairwadziwa mwoyo wangu wairwadza 2020 futi hari yaibva yatanga kupera ropa ndakatongoona hanzvadzi yangu asvika achimhanya ndikati ko chii zvikanzi chidhedhi vashaya Adhidhi vashaye vasina kurwara vava vachirwara here kuseni musina kundiudza kuti dhidhi vari kurwara zvikanzi aiwa vangodona makuseni vangodona pavheranda vachibva vafa hama dzangu ndakarwadziwa ndakarwadziwa zvekurwadziwa zviya zvekuti unoziva kana uchinyatsoziva kuti inini ndini ndikukonzeresa zvinhu zviri kuitika muupenyu hwemhuri yangu unorwadziwa asi kuti ndizvitaure zvakanga zvisingaiti nekuti haa vakoma wangu hanzvadzi dzangu vaindiponda vandangoenda kunhamo kuya ndakangozvishingisa vanoenda kunhamo vandangoita zvandakaita pakafa mama ndozvandakaita nekuti vanhu vanga kutoziva kuti ndine mari dzangu munhu ane mashopu plus ndakazenge ndavhura kamwe kabhawa kandandavhurawo ndandavhurawo rimwe kamwe kabhawa kwarusape uko saka vanhu vanotongoziva kuti munhu ane chii ane mari dzake bhizinesi rake riri kutenderera kasi chainge chakunetsa hama dzangu ndechekuti ini ndine mari sei ndichiti kana vakandikumbira mari handivape mari ndinovatengera chinhu chavanenge vachida saka rimwe zuva tatogara ndinga papa topera gore yange yato 2021 kwabva pauya pakatanga kuuya makuseni hanzvadzi yangu achita daunoregista kunyora kwabva ndati Horaiti mukoma, ndiri kuuya kuchikoro kuzoita sei? Kuzobhadhara mari yacho. Zvanzaiwa ndipei mari yacho nandinoregista. Pandatsika tsika madziro mandaramba. Anaumba mari. Saka chakazoitika ndechekuti hanzvadzi yangu mari akanga aiona painga iri. Kwabva aita yekuba mari iyayo. Paatora mari iyayo ndobva aenda asi hana unobhadhara mari yake yekunyora. Akatoiba akanoitawo zvimwe zvaakaitawo. Ininiwo pandakadzoka nenyaya yekuti unenge usina kumboverenga mari yako handamboziva kuti atora chii? Atora mari. vandatoenda kuchikoro kwake vandanobhadhara mari dzaida kubhadhara vandadzoka vandagara saka papera two days hanzvadzi yangu akatanga kuita kunge munhu ari kungorotomoka kunge munhu ari kupenga achitaura zvaizvo zvokuti aingoti akanditarisa kuti anga kuseka achitaura nyaya achitaura nyaya dzacho dzandisinganzwisisiko saka ndopa akazongoti a ah, eh, hauna kushaya mari yako ndakatora mari yako ndati mari wakatora mari payo zvikanzi ndakatora mari paye vanhu amuti ah, next time usapota uchitora mari yandiye ndisina kukupa asi haana kupora akaramba achingodara kutoita zvekudonha masiriri achiita sei achiita sei hapana kumbopera kana wiki akabva afa apa musi waakataura nyaya yekuti mari akatora mari vanhu vekuvanhu hama dzamama nedzimwewo hama dzakanga dziripo saka vanhu vakabva kutanga uchindisuspecta manje kuti sei uyu atanga kupenga nekuti atora mari ndobva vati takuda kufamba semhuri saka ini zvekufamba zvandisingaiti because ndaiziva zvandakabata kwabva vafamba semhuri ndikunga kwawakafamba ikoko vane zvavakanoudzwa saka pane vamwe wacho sekuru vadiki vandaihwirira navo pakaenda vamwe kunofamba ivo vakaramba kuenda havana kuenda vakatouya ndikaswera navo kushopo vachitondiudza kuti ha vanhu vanenge vachitokufungira vanhu vanorwadziwa chichi chichi saka pasina mbopera two days mukadzi wasekuru vaya akabva arwara mukadzi wasekuru vaya arwara arwara kudaro sekuru vangu bva uya kushop vachida mari yekuti vanorapisa saka ndakangovarairwawo sekuru vayamba ndavapa mari mumaoko ofuchi ndandakanzi ndisape vanhu mari mumaoko ndavapa mari mumaoko sekuru vangu vaya vachibva vaenda vaienda kuchipatara kuya inonobhadharira mukadzi wavo mwana wangu mudiki wacho nane four years mangwana acho akabva angomuka futi achiita zviya zviya zvakaita hanzvadzi yangu yaikufa zvekutanga kudonha masiriri kuita sei kuita sei zvinhu zvaya zvakabva zvandibata saka ndakambofambawo ndichiendawo kwandakaenda kwandaida unobatsirwa asi kwese ikoko kwandikaenda wakati hatigone kukubatsira unofanira kudzokera kwawakapiwa zvinhu zvawakapiwa ndokunhu kwega kwaunogona kubatsirwa ndopandakafunga zano ndikati ah chirega ndifonere mukomana wangu uya uya akandiendesa ikoko kwabva ndamufonera mukomana ye akatotanga kundituka akandituka ee siyana neni iwe unonyanya kuda mari sitere kune makaro nemari hapana chinhu chinouya chemahara kana wakatokanganisa mhiko yaye kwako taura zvakawanda ndobva atokata foni akata foni kudaro bva ndafona futi bva ndatona foni iya ichato saka umwe musi ndakangofunga ndakagara ndikati ah Zvinhu maomera zviri kuramba zvichiita zvini nani hangu ndiite sei ndidzokere hangu kwasekuru vaive ndiende ndinotaura navo ndandapinda muroad vandaenda ndasvika ikokoko sekuru vaive vakabva wanditi ndisati ndatombopinda ndichitori kunze obva wanditi wakakanganisa mhiko handina mabatsiriro andinogona kukuita ndikuona kuti wauya nenyaya yekuti uda kubatsirwa kuti vanhu vekumba kwenyu vapere asina nhamabatsiro andogona kukuita nekuti wakakanganisa mhiko wakatosviba usapinde muyadhi mangu nondisvibisira matara angu zokera kumba saka mwana wangu uya nanhasi achiri kungodonha masirira achiri kungoita sei chinhu chandasarurwa nacho pazvinhu pamari yandakaita ndakasarurwa nemota chete nemba shop mabhizinesi ese nemari dzese dzandzirimo zvakatsvira imomo zvakabvira imomo saka chinhu chakundinetsa ndechekuti kumba kwachona hakuchararike hari iya iya yakazochinja kuita chimhuka chakaita chikitsi chihombe so chinototi pakati peusiku chinouya mumagumbezi chiti choda kurara nini mumba macho hamuchararike mwana ari kurwara mashopo akabvira chimhuka chiya chinei chidhimanda kundiita mukadzi everyday